Chinsa chinde chionsi chiria ande onsi abwo asore, igo ngokwaregania kabisa. Um, omogano oyo iga nyore live ase eh, fan page ya eh, Egesai FM nande boigo nyore ase YouTube channel ya Omoiberania James Gichana abwo nabo okonyora omogano oyo ekero tore amo naye eyemase yemo emampi ya bono ase enchera enga buna eyio igo igo ngokwarigania ase enchera ya bene so omogano oite mambiya bono nigo ngochi koyorusia korwa ase eh, igo ngochi koyorusia korwa ase egetabu keri kia abagambi abagambi eh bono no ngochi korusia omogano oito korwa onye korega abwo togenda amo naye eyemo ase eyemo egere tonyare koba togosesenigwa ase obwamo karibu sana karibu sana Ande onsi asore emambuya bono, egere tonyare koba togosesenigwa ase oboamo. Yes, bono inki keri ngokwanera emambuya bono? Ekerenge ekere nekeri eki ngochi korigereria em, ase emambuya bono nabari mombwatetie ndikire comment iga abwo eh, buna koreng'ana ogenderete konyora amang'ana aya iga nabo okondikire comment iga abwo Yes, eh, bono nario nkomanya ng'a mbuya. Eh, nora amo nainche, ema mbuya bono ande onsi ase eh, obwateti amang'ana aya korwa chinsinyoye chinsi. Ah, okay. Ende ekero otema goi- goikera abanto abange, eh, togotema sana kobabekera chinsi- chinsemo chionsi abanto mbare ororo bono iga, either batari goikera egesa goetera ase frequency eye bono, naye tokobabekera rende egere Mwatotebi ng'a ng'ai achia abwo asore, ng'aki amang'ana yagenderete gokonyora eh, ase emambia ya bono. Bono eh, ekerenge ekere neki ngokwanera nkeria ng'a tiga Nyasaye akane egesiomba, tigere Nyasaye akane egesiomba. Bono chingaki chinyinge nchiro togotema intwe tweka abanyene eh, gwakana ebisiomba na gotema kweruseria ebisiomba enchera ere tokorora ng'a this is the best way lakini igo ntatete gogotebia ng'a emambia bono ase kende gionsi keria egiweterete bono mambia ee netoka ng'a namatemu akere engencho chisegi chinde kwarwaniwu chinkong'u tiga nyasaye aka- arusi- erusirie egesiomba naende ere egoteba ng'a egesiomba nekiya nenche nyasaye nsegi nchire ota- orarwane oumie bosa Tigera Nyasae arwane chisegi chiao. Chisegi chionsi pi chiria echio obwate mambia bono, tigera Nyasae arwane, naende tiga Nyasae aakane egesiomba. Bono ngosoma tore omogano iga iga korwa ase egetabu kia mm, egetabu keri kia Abagambi, ogosoma eyemo iga abwo tirimboka nonya ntari tosome, tocharokie ebibungo binde. Lakini inyora amang'ana aria twasoma mambia, Bibilia oyo yatotebi buya iga korwa ase egetabu keri kia ah, korwa ase egetabu keria kia amang'ana ye amang'ana yarenge ya- yarenge egetabu keria kia Deuteronomy amang'ana y'ebiro yes amang'ana y'ebiro inye ogosoma chinke chiaye eh, emerongo ebere ogosoma chinke chiaye inye yes ebibilia ime agotebiria ng'aki ng'a ere nyasaye oyokogenda bosio bwao korwanera esegi nakoe obobuyi ase ababisa bao ng'a ere Nyasae oyokogenda bosio gokorwanera esegi na akoa obobui ase ababisa bao. Tomana konyora ng'a nche amo naye ekero tokoboka kera engaki ntobwate chisegi. Yes, nche amo naye ntobwate esegi. Esegi obogima obwo nokoboka, nobwate esegi y'amarwaire, nobwate esegi ya abanto abange, ebinto nebi nkobwate bi- ase obogima obo, bi- esegi ya kera eng'encho. Buna bono iga esegi nere obwate ase obo- obosio bwao. Egetakero kende ne y'abairi, abana bao, you know, abanto b'efamilia, ebinto mbira biko- bikogasete enchera gete, uchumi nere ekong'ete enchera gete nere ekong'erete abanto, eye nesegi, nesegi chiaito twateba twamana konyora ng'a esegi yaito tari ya kemobere, esegi yaito igo tokorwana esegi ya bokemoika. Noe abanto bagocha kokorwania, bagokumia abande bagase nokoondereria oboremo, abande bakorete ki, lakini echisegi echi chionsi pi. eruoti, egekogera bono abana moiboire amo, mokinete amo, ng'aki bakoimoka bachake gokoruania, gose abana kabisa bamoiboria omino, nabo bakoimokerete naende i- im- kabisa ekero omogaka oo arenge moyo, aba noo mbarenge igaa mbakoroche koroo. Bono ekero bagocha gokoimoka bagogoseria bono, iga batagete kogoseria, Eke tari gento kere kawaida. Abanto bande bateba ng'a gose egusi yasarekire. Ene emeika, emeika yachire ere bo. Emeika nere aya, abana basarekire esukuru, aba abaibori bono inki babwate gwase gwase. Abana bachiete esukuru gose igo barasamba esukuru, na inche tinkabwati besa. Ene emeika. These are spiri- spiritual wars tokorwana. Inche amo naye chisegi nchiratobwate tokorwana. Lakini egento keria Nyasae agoteba ng'a ki? For the Lord God, your God, he who goes with you to fight for you against your enemies to give you victory. Yani Nyasaye reka akurwane esegi, chisegi chinde chia kera eng'encho chiria echio omonto orakwane echire bosio bwao, oise gotwara eke- egetabu ochake korika nse, esegi obwate namba eyemo, na obwate esegi y'amarwaire. Namba kabere, esegi nere iga iga, ee, y'obotaka. Namba gatato, esegi nere iga iga, abanto kera omonto yani ababisa ebaimogete kera ase, tobwate omanyeti ng'aki anki yao ng'aki boki. Namba gatato, chi- esegi nchire iga obwate chinyinge, Echinde okominyokia goku kabisa o- obo- obogambi obwate lakini tobwati peace chisegi echi chionsi pi ase obogima bwao nyasaye agoteba ere otang'anire bosio nkokorwanera nabwo echisegi echio bono inki ngokwanera iga iga ng'a eh, egesiomba nekia nyasaye Tiga motigere Nyasae. Gekogera abanto abange bakorwana chisegi baye na barwana mpaka baba physical. Monto ote ng'a bono rinde rionsi Ebibilia onkobeka ensemo, tiga tororane. 2021 mokandwania esegi ngakira. Eye 2022 naende mwanchakire mapema. Igo ntagete kobaorokia ng'a nainche ning'iboire. Bono kwamana konyora iga agati kabere gwatereiri gwasokire isiko y'omorwoti bwa Nyasae. Omongwana arege gokorokwa Abimeleki. Abimeleki iga are omwana o Gideoni. Eh, oise gosoma ebibilia eyio iga abwamo nainche. Ah, Abimeleki iga are omwana o Gideoni. Gideoni nere narore korokwa ng'a Yerubi-Bahali. Ee bono, Gideoni nere oyoyomo, nere okorokwa ng'a eh, Gideoni. Gideoni, mwise konyora Gideoni, nere oria orenge omosomba oria okonyete abanto, riba akogenda bagochi konywa amache buna chisese, agateba abakonywa amache buna chisese abwo, kare ababe- baria bakobucha amache nokoboko, abwo babeke ensemo. Eh, Momaete omogano o Gideoni buya kabisa. Bono Gideoni oyo nere ore korokwa ng'a Yeruba- Yerubi-Bahali. Yes. Nere oyo bono, eh, nere oyo, nere, the same same Gideon nere oyo. Bono mongwana oyo okorwa kwa Gideon gwikere chingaki osirire, lakini natigete omochando magega. Omochando atigete noria iganchete abasubati abange. Otambe ekero obwate abang'ina abange. Ngaki ende yonsi ekero okonywa omong'ina okabere, aye kabtware ebiebo ne chinguru chikogamba ebine egekogera ebine goika ogambe. Goika ogamba ebiina. Abanto abange ase Ebibilia tokonyora babwate abang'ina babere, abake sana babwate chingaki ching'ororo, lakini the majority igo babwate issues, chi emi chingaki chinkong'u. Onye yanyarekanete gose kenyarekanete ng'aki aye nomogaka obwate chifamiri ara kabere kore moyo. Rangeria abana bao bonsi, moigwane, obache okobatebia ng'aki eye iga ere iga na iga na iga, naende kero kaanda arue ororo, ebinto ebi bigo bikoba iga na iga na iga, moriikerane inse. Egekogera oise korua ororo ngotiga ore emechando, naende abana ngoitana bare. Bono omongwana oyo okorokwa Gi- ah, Gideoni nere oyo okorokwa Abimeleki, mosinto o Yerubi-Bahali, Eh? omongwana oyo okorokwa gideon sorry let me talk about gideon gideon oyo nere oyo bono okorokwa ng'a Ye- yerubibahali nere oyo oyomo o gideon eh? gideon goikara onyuma abasubati abange abwate abang'ina abange lakini omosubati naro abwatwe isiko bakomoroka e- ebare komoroka ng'a osereseri Eh, bakomoroka ng'a omokungu o sirisiri. Timanya gose osirisiri gose ng'aki bakomoroka omokungu oyo nkomosoma tore tomanye. Omokungu oyo iga arenge ng'aki onde amobeke bono. Arenge omong'ina otare otamanyekanete buya igo, tamanyekanete buya igo, lakini nabwate omwana namana Gideoni. Na Gideoni akamoa erieta akamoroka Abimeleki. Bono ekero anyora omosubati oyo amo omwana, akamoroka Abimelek, omongwana oyo okorokwa Abimelek bono ngocha arorigereria, orora ng'aki nchera ki ndanyare kogenda nchie gosaria ebinto iga aria nka ase bamura baminto na basubati baminto egekogera iga aroche ng'aki ng'aki bono identity ya ng'aki ng'aki ngocha ko ng'aki ngosoyia omotwe. Akamara gocha ne chipropaganda, agacha ne chipropaganda agateba ng'a bono igo ntagete mwamue. Ase abana baria bamanyekanete ba Gideoni igo bare 700 plus, inche, 70 actually plus, inche igo onde oyomo. Bono mwamue, mogamberwe amo n'abanto emerongo etano ebere, gose inche oyomo, inche nde inche bieka. Ebibiri oteba ng'a akagenda ase abang'ina rume, gotambe ekero omonto akogenda ase abang'ina rume inche amasikani aro ogocha kwanyora ororo. Akagenda akababekera kasumba, akababekera ekasumba, akabadisocha agachincha ebirengererio biabo. Buna abanto mbaroo bono iga babogete bono mambia, nabo bagocha ne chipropaganda chi'oborimo, yaani ba okong'achu pi. Omong'ina oyo, ee, oyo iga anyorekanete naye rebe bono moseri korwa iga iga. Oyo, ee, iga achete iga iga, naende bono tarenge na momura ominto, moure oboremo. Chipropaganda nchire agokobekerwa mpaka gwaserwe, nyo abande mbaroo baserire korwa emeremo, abekeire propaganda gete etaiyo, yaani etaiyo pi omonto iga osondirie omonto akorete pi, lakini kwabekererwa. Gwatebigwa oyo, ee, gwachete okanyorekana, ba- konya omonto gete agokembete agoteba ng'aki, iga mokembe ase gete iga, ndore ng'ai nkomoikera. Omonto nare ororo bono iga obutire emeremo, omonto nare ororo ourirwe oboremo, omonto nare ororo ong'achirwe, yaani okoreirwe erieta riasarikire ase eng'encho ye chipropaganda gete chibekire. Omonto akagenda agakana chibese, kora iga, kora iga, kora iga. Abimeleki, omosinto oyo o Gideoni, bw'omong'ina oyo, omo- o- omongwana oyo iga arenge omong'ina omo- omo- ni mpango wa kando, wacha niseme ni mpango wa kando, gekogera tarenge gose omong'ina omanyekanete bieka ng'a nanyuomire. Bono ekero omongwana oyo agenda akagenda ase abang'ina rume, akabeka kasumba kabisa, agat- akabekera amang'ana, akabekera abana bamwabo amang'ana, naende abanto bonsi bagacha bakegena. Maeti, egento ekero gekona koirorerwa rioka rioka rioka, gekona koirorerwa, oyo noborimo, bokona koirorerwa bogocha bwabe ekeene. Bono akamwankwana aka gakorokwa Abimeleki, gakagenda ase abang'inarume, gakachinchia ebirengererio biabo, gakabateebia ng'a bono inche nomwana oino iga iga, naende bono inwe mochore. Aba aria abang'ina abamura baria baminto, igo bare seventy plus. Baria mba- bono ebagocha kobagambera bonsi, moka- bakobagambera bonsi mokoumia, inche igo onde oyomo inche bieka. Ng'aki moroche abanto emerongo etano ebere babagambere, gose omonto oyomo oyio ore inche mbagambere? Inki kerabe raisi? Abanto bagateba ng'a afatari omonto oyomo kobua seventy. Ekora seventy, eserekari eye tegochi koba enene, ekabinet eye tegochi koba enene, bono noroche ekabinet buna ekoba abanto ebabange. Ee, ba- baria batebete ng'a bono Biblia yaye twaiangete ase eng'encho abanto ibare goteba ng'aki iga eserekari ochi koba enyinge bono goetania ng'aki bono togokora ebinto ebi so Biblia yaye neye yarenge iga aye bono timanyete gose Biblia yaye yarenge lakini nkere ng'aki abanto abaibo bare kororekana enchera Abimeleki gachiete ne- na- na propaganda E, akaoni gochia ase abanto, abanto bakarora ng'a ekeene nkire iga, abanto abe bagochia koba abange iga, oyio na oyomo, after that na omonto oyomo, naende akamana gotumia abairi. Abanto mbaro bagotumia abairi, abasani, ase ogosaria, ng'a tumia omoiri ase gete, oyio rinyarebe, tumia omoiri ase gete, o- oria omo- omotichire amakara ase gete, omo- omosarerie ebinto. Abanto mbaro bono eke bono mambia, abairi bao abasani kabisa, ba- ba- ba- baeterete magega ba- kabisa bagaeta, nabo kani emeremo yaye ekero ekonya gosareka, na abairi baetete ensemo. Tosome omogano oyio. Abagaambi kianda ogosoma ow'oichi chinsa chiaminyokire, chiaminyokire, lakini tiga mbe omweng'e. Eyemo. Abimeleki mosinto o Yerubabeli akagenda. Yerubabeli nere oyio Suleiman. Ee bono. Yerubabeli nere Suleiman toigwa. Nere Gideon, sorry. Yerubabeli nere Gideon, eh? Toigwane. Abimeleki mosinto o Yerubabel, nsome Ebibilia ekero mogosoma abagambi, mwasomaga abo goika goika, ee, na bekoba- na bokoigwa oboronge. Gochakera esano ibere Yerubabel, Bahali, nere Gideoni. Eyio ne abagambi seven. Ee, na okomanyera iga omongwana korwa ng'a Yerubabel nere okorokwa Gideoni. So Abimeleki mosinto o Yerubabel akagenda Sekemu ase abang'ina rome, ase abanto bonsi b'eamate ya ise ng'ina, akabateebia ng'a ba- ababorie abanto ba Sekemu, Inki kere ekiya kobua ng'a abana abamura emerongo etano na ebere ba Yerubabeli babagambere, gose omonto oyomo bweka? Igwete? Abana emerongo etano na ebere, 70, babagambere, gose omwana oyomo, igwa, ee, omonto oyomo bweka abagambere. Inwe nang'o boigo ng'a Abimeleki nigo are oyomo oino kegima bw'amanyinga ayamo? Naende ekeene nekeene, iga arenge oyio bw'amanyinga ayamo ege kogera nonye orenge omong'ina oria otamanyekanete buya igo, o Gideoni, efakti nerina naki? nigo arenge omwana o Gideoni. Ase ayio abang'ina rome bagakwana amang'ana ayio ase abanto ba Sekemu ase ogokonya Abimeleki na bonsi bakang'uswa bakaba ase ensemo yaye, naende bagateba ng'a ere nere ore nere orenge oyomwabo. Oigure ga? Bono Abimeleki o- o- ochenchirie ebirengererio. In fact, risiku ere magega ake Mm. Toise koirana amagega ake ekero omanye ng'a ng'aki abimeleki ng'aki agocha bono koirana ache kweruka omwana o gideoni oise gosoma eyio eh, i- i- is- isano na isato isano na isato chinge chiaye emerongo etato na eyemo naboigo nabwate omokungu o siri siri oyo oyo oyo- o- oyo omenyete sekemu nere akamoiborera omwana omomura na gideoni akamoroka abimeleki

Eko- Timanyeti ng'aki mokoroka e- e- econcubine ng'aki agocha obe ekwerende concubine ng'aki agocha oba I don't know ng'aki momo ekeusie lakini ekeusie iga ebegete ng'a omokungu o siri siri mokungu oyo siri siri tarenge omwana omokungu oria omanyekanete boronge iga arenge ng'aki aria ase omochigete omanyete aba- ching'aki chiria bakanyuomire abakungu abange sana naende agotebi ng'aki botambe nyoko otagete koreta emechando bwo ainyuoma abakungu abange. Naende onye kuyanyarekanire ng'a kwanyuomire, ikaransa amo n'abanto, sotia ebinto mapema, bachoke, bateebie ng'aki, Ase gotoka ng'a tinyo, ebinto ebi nko bikogenda iga na iga na iga, bono egekoba iga na iga na iga, abanto bamanye. Tobasa gotiga abana bare isiko iga aria, omogaka erwoti onye kobwate abana isiko, choka omochie oo mapema, ibe introdi kora introduction mapema, tagotiga ebinto biche gosareka. Bono omongwana okorokwa Abimeleki, tata o chiire, otebirie abanto ng'aki, Chora inwe, abana ba Gideoni baria bamanyekanete boria iga iga 70, Na inche noyo oyo isiko nachire iga iga, na inche noo nde. Bono kinde iga iga bono, akaenda agatumia abang'ina rome, akabatebia iga, Yaye batebia, Abanto abana baria bamenyekanete 70, na inche noyomo. Bono inche bw'omong'ina oyo o siri siri, inche no, igo nde oyomo bieka. Baria bande igo bagakare 70 plus. Eserekari motagete eye ng'aki motagete ebe. Inche nkobagambera oyomo, gose baria seveenti egekora baria bagocha seveenti goika ebango goika egento igoro, ebinto goika bisareke. Akaba ak- akaba ek- epropaganda omoisia oyo abwate egachinchia ebirengererio bi'abanto aba, mpaka abanto bonsi bakeegena. Bono abanto bakeegena bagateba ng'aki, Aaya bori. Abanto bakamoa chisekeri, bono iga ng'aki, aba- aba- Abimeleki na bonsi bakang'uswa, bakaba ase ensemo yaye, naende bagateba ng'a ere nere. O orenge oyomwabo. Rigerio riga bono abanto begenire, baanachire, batebire ng'a ki omonto oyo nabo agotogambera. Abanto mbaro banyete chipropaganda. Nyo bono mono tokogenda chikura iga, abanto mbaro banyete chipropaganda chioka. Omonto agocha ne propaganda gete yaani atagete gosaria oyo e competitor yaye, atagete amobue. Abande mbaro bagocha ase eng'encho bo chairman bw'etundubari, igo bagocha bagoteba ng'a oyo nere oibire chikiro mono, mobase ko yaani ase ogosareria Naende bamanyete ng'a omonto oyo is- oyo nere oratokonye pi, rakini mobekire chipropaganda mosadie, momo ara- ara- araurwe ebinto ebi abwate. Abande mbaro bakobeka chipropaganda kourwa oborimo, abande mbaro babekete chipropaganda buna otogokwana iga, ebitina birorete se, igwa. Abimeleki na bonsi bakang'uswa, bakaba ase ensemo yaye, naende bagateba ng'a ere nere ore orenge oyomwabo. Abanto bakamoa chisekeri chi'echifeta emerongo etano na ibere korwa ase enyomba ya Baali-Beriti, na ase chi- chi- chibesa echio akariika abanto abatantanu batechigeti. Barabwo bakamotunyana. Rigereria igaa bono. Mongwana oyo akamana kogenda akaa abanto chibesa akabasera. Kani gosera oko tari bono gwachete Yeso Kristo. Akamana korigia abangwana gete, akagenda akabasera. Ebi biroteba ng'a agabua inse aano, ng'a akabaa abanto abwo abanto batechogeti, ebimonto ebi, noche ebimonto ebi bikonywa amarwa ebi, ebimonto ebi bisibete emeseke, abaa amarwa aye binya gokwana agabua, ii, baa amarwa. Nere iga aria esitichi ebimonto gete mbire ororo bitari gwesibia, ebi bieema amarwa nabio bigokwana mono nabio bikwoga. Aria amatanga ekero abanto bachire, bana kwoga, bana go- goaka chisuguri kabisa da da da da ekero nyare bagokwana, ah, baaka chisuguri, akabaa amarwa tata.

Igwa, egesongo yeteba ng'aki, Abimelek inye, kianda inye, Abimelek hired worthless and reckless men, and they followed him. Bagachaka komokwana, go- komobwati korwa maega, bakona gwaka chingobi. Ee, omogambi, omoibera nere bieka toroche iga, monto onde taiyo. Omonto iga iga, nini, eh, Omonto kabisa atunyete chibesa, nonye chikanisa na abareisi chikampeni chigokorwa, obochori obwo ogocha gwakorwa ekanisa, ngete abanto bakorigereria mbarie abanto bika ebimonto biria bitabwati nguru, nabio bikoegwa chibesa engaki inwe ebaegwe chibesa mokire, baria batabwati. Abanto babwate chibesa tokonyara kobamanipulate bwango. Baria batabwati buna bono iga nonye ne chikura echi chikogenda gochia gosiga iga. Abanto bakona kwoga mono bagoaka amariogi mono, abanto baria ba enchara eriete. bairwe obobeso bokeigo bono bakuga eng'ento omonto akugera asari omonto onde chikura asari omonto onde erieta abutore pi bibiri emegoteba iga kero bono abangwana aba tata akabagora akabasera nyuma yayio akagenda nyomba mwaise agwo ofura naigo ase rigena erimo agaita abamura bamwabo aroro Abana ba Yerubabeli emerongo etano na ebere, Yotamu bweka, omomura omoke kegima o Yerubabeli, nere otigarete ore moyo ekero konya bwebisire. Bono rigereria iga, omongwana oyokorokwa ng'a Abimeleki akamanya ng'aki abamura abaminto bakoba moyo Tingocha konyora borimo, tingocha konyora erieta, abanto aye babasache kobwaterana nabache bang'ure obogambi. Bono nakamana goteba iga, Egento gioka ngokora igo nkobaita mbasiri pi, mbaseri korwa ase oboiko bw'ense barue oro bagende. Naende akamanechia akabaita boigo. Bagakwa, akabaita bonsi pi bagakumanya. Bono omongwana oyo, ebinto ngokorekana bire iga iga. oitire bamura bamwabo ng'a mbabe ase gocha komo- komorusia obogambi. Buna bono iga abanto bande nabo bakobanga naende ba succeed ase eng'encho nabwate chinguru bono konya obeire omogambi omonyete. Ebango yonsi pi gekogenda ase are, eserekari nere obwate, chibese nabwate, kende gionsi nabwate, gento kende ngeyo kiarenge egokong'u ase are. Rigereria mambia bono, abanto mbare iga babwate chinguru gogoetania, babwate chibesa, babwate nibo, esegi yokorwana tokoyenyara tiga. Ekero Nyasae akorwanera esegi inyora amang'ana twasoma korwa ase egetabu kia Deuteronomy. Bono inki kiaberete Abimeleki ase eng'encho chinsa chiaminyokire? Toise gosoma ase egetabu ekio. Abimeleki ngokwara amakweri amabe sana. Tachi bogambi bwaye mbochieti atambe. Ebibilia egoteba ng'a ekero achiete esegi, omosubati nare ororo, orenge goeta, akamana, yaani agakuna rigena rikagwa, rigena riria rigatirimboka, rikamana kogenda, rigaikera omongwana oyo okorokwa Abimeleki, rikamwaka omotwe. Ebibiri bateba ng'a ekeore kiaye, obo- obo- obo- obo- o- omotwe oyo ogasamunyokana. Ekero osamunyokana, agakuming'a ng'aki obe omokungu ogocha kong'ita, ng'aki egocha korikwa omogano, ng'aki egocha korikwa omogano, onye ng'omokungu ong'itire. Bono egento ogokora akamana gochika omo- o- one of oyorenge omo- omosomba oye akamotebia ng'aki rusia omo- omoyio oo omotore ebigoti, egere tibasa gocha komanyekana ng'a nomokungu ong'itete. Abimeleki agakwa amakweri y'obosoku, ase ogosoma iga abwo egetabu eke kia emerongo ene e- e- e- etano, 54, egetabu eke kia eh, Abagambi, nine, 54. Erio Abimeleki akarangeria omosae. obogoretie ebirwanerero biaye, akamotebia, Somora omoyio oo, obirende, ong'ite, abanto tibabaisa goteba ng'a nomokungu omoita. Erio omosaa oria akamobeta omoyio oria, akamoita. Korwa igoro inse gosoma ng'a ki? Omosubati oria Abimeleki agachia koumokera omorwoti oyio, agaika ang'e negesieri kiaye, ee, na omokungu oyomo akaruta ensio. agoseera, agaaka Abimeleki omotwe, agasenyenta ekeore kiaye. Emerongo etano na esano, 56 Naboigo ekaba ng'a Nyasae oakanire egesiomba ase engencho y'ebibe biaye Abimeleki akorerete ise, ase ogoita abana baye ekiang'o ekie Nyasae. Nyasae agakora ki? Ekaba ng'a Nyasae oakanire egesiomba. Nyasae

ng'a ere Nyasae agiakanire egesiomba. Thus God repaid the wickedness of Abimelech, which he had done. Nyasae ngwiakanire are egesiomba ase abanto bonsi baria bagochandire mambia bono. Nyasae ngwiakanire are egesiomba asa ase amang'ana onsi pi aria mwanyabanto basigetie gocha ase obogima bwao, batantanire obogima bwao, batantanire efamiri yao. Nyasae ngwiakanire are egesiomba. Nki ogokora rende? Tiga Nyasae arwane esegi chiao, tiga koimoka aye chisegi tokonyara echi Ruoti, chitige, tiga Nyasae arwane chisegi chiao. Mbuya mono kegima, asante sana ase ogotegerera omogano oyo. Onye kwaye otegereri naende ogosukirie ase ensemo gete, lakini inyora iga, Nyasae nere ogoyakanera egesiomba. Tiga Nyasae eyakanere egesiomba. Ndikire ebirengeri biao buna koreng'ana ogenderete konya kobindikera iga abwo, naboigo ogontomera goetera ase e fan page y'Egesai FM, naboigo genda ase YouTube channel ya Omoibero James Kichana iga abwo nao tore live, mbe buna ase ebirengeri biaino baria mogenderete korika, naro echimessage chiaino. Eye n'Egesai FM, enkuba ya Monyagetinge. Engaki y'okonyora amang'ana amaiyi egesa ase enchera y'oboikeranu, alafu tokoirana gocha, mane gocha kobwata ebirengeri biaino koreng'ana buna koreng'ana mwategerire omogano oyo. Ing'a ere Nyasae nere obweakanera egesiomba ki Nyasae, eakanire egesiomba egesaife, enguba ya monyagetinge. Naende inyora agaiga nimbwate chibesa chinyinge kabisa ngokoena ase omoroberio o Piwa Jeki, onye kwagorire evocha yao Tulia, onye toragora nyigure oyebeke iga abwo ege kogera iga iga nimbwate 100,000 shillings ngochia gokoa eh, pipiri iga ere 56689899 account number na egesaife 5668

Gakwana rituko rigoro ime y'Ekaunti ya Samia ekero arenge korata okoagacha okw'ebiransi bi'ogokerania omorori omuya bw'amasomo, CBC, ase sukuru ya sekondari ya Muyala egotoka Rurambi. Magogani iga ntari buna goika bono serikari yabaatokire ching'iti chibilioni ibere nuguta eyemo echigochia gotenenera emeremo y'amasomo ase chisukuru chi'oboroso naboigo chiring'iti chibilioni ikomi na chitoji nuguta isano eyemo echigochia gosira emeremo y'amasomo bosa ase chisukuru chi'echisekondari.

Serikari yachikire buna chikadi chi'okobatakera aborokigwa amaya ekero ki'amatemo manene mono chimanyekanete ase omonto abwo ekenyamorero buna chi'success card, chibwate chibicha gose chi'ujumbe chi'ansiasa nchiito ng'akwana onye ng'ake omwaka oyo. Mowaziri bw'Enchemi Professor George Magoha nigo arogochika okwo gakoboria abaofisa bane b'abanyanyimbo ase chikaunti chionsi koria naki abona chikadi echio gotandorwa chire rimo rioka. Boigo Magoha nigo atebire nabaanto batamanyekane timbari gochia goanchera ogosoa ase ebinto bi'omotemo. Boigo akoboria chikambani chiria chiaete emeremo y'okorosia amasakara y'amotemo kang'o y'emorobio eyio ere koria naki abona amariganio onsi achoikire na bosio bw'ogochaka kw'omotemo y'omotienyi o gatogo omwaka oye